Hallelujah church. Saka zvanzi vachimutarisa vakavhunduka. Vavhunduka saizvo zvanzi vakaita sevafa. Hallelujah. Amen.
Girozi ndokubva yasunda dombo. Hallelujah. Yasunda dombo ndokugara pariri. Amen. Ndokutanga kutaura namadzimai. Hallelujah. Mubvunzo wati koseiko kupisa dombo? Hallelujah. Nekuti Jesu pane imwe nguva vadzidzi vari mumba vachirumbidza Mwari anongoerekana apinda zvoreva kuti Jesu paakamuka aigona kungobuda Dombo rake rikasara riri.
Right.
Asi anomeka shuwa kuti dombo ngaripi. Nekuti maganzi aigona kumira vakagada guva risina chinhu. Mm. Iye amuka. Haleluya. Haleluya church.
Amen church. Haleluya. Saka anobvisa dombo. Chandauya kunotaura kwauri ndechekuti Mwari ngaakubatsire matombo eupenyu hwako abviswe.
Hallelujah church. Hallelujah church. Ngazvibviswe muupenyu hwedu. Amen.
Hallelujah. Amen. Saka dombo rinobviswa. Amen. Zvazviri kuitwa number one kuti zvive neevidence Kuvanhu ava vakachengeta, Haleluya, vaifanirwa kuziva kuti muguva umu matiri kuti tiri kuda kuchengeta umu hamuna arimo. Amen. Amuka, vomhanya kunoudza vakuru vavo kuti uku kwaitika zvaitika uku. Amen. Kwaitika chisionekwi. Haleluya. Panofanirwa kuve neevidence inobatika inoonekwa nemunhu wese. kuti pane zvaitika
haleluya saka anosvika wabvisa achiita nedrama rekuti vabva vazviona kunyange anga ari kwanoti chii chiri kuitika wamhanya kunotarisa ona dombo riri kukunguruka pasina aripo haleluya voona ngirosi zvo amen
haleluya amen church waipa evidence yekumuka kwake haleluya ameni now number two rangarirei madzimai aya paaifamba ndoda vanhu vane courage vari kuenda vari kukutaurira saka zidombo riye tichaita sei nhaya asikana hatizivi kuti tichaita sei achatibvisirei kuenda motata kune masoja ari ikoko pamwe tikakumbira kuti ngopushaimbichana tonombokudi pokupinda napo vachatibatsira Saka madzimai ari kuenda aine kutenda kwokuti chero zvinhu taenda kune zvichaitika kuti tiwane access yekupinda mui mukati tigozodza. Haleluya! Handizivi kuti madzimai atinawo mazuva ano akaita sei asina kutenda, nekuti kutenda kwaivonekwa mumadzimai kunyanya kudarika kuvarume. Haleluya! Amen church. Tiri kutsvaga vana amai, tiri kutsvaga masista ane faith mukati mavo, anoziva kuti kana tatanga kufamba zvedu zvinoita, kana tatanga kufamba hakuna chinotimisa, zvinoita sezvisingagoneke. Mwari anozarura nzira kuti zvigoneke. saka vanoenda haleluya
ndokupa mwari atiregera ndizviite kuti zvive easy for them 2024 mwari ngaazviite kuti zvive nyore kuitira iwe iva nefaith nekutenda kwokuti mwari zviite kuti zvive easy muupenyu hwangu haleluya saka mwari unokurerutsira zvinhu Saka anosunda dombo kuti zvivarerukire. Haleluya. Ameni. Munamato wako nhasi ndokuti Mwari ndirerutsireiwo zvi muupenyu hwangu. Saka aida kurerutsira madzimai kuti zvive easy. Haleluya. Ameni church. Number three, Apa ndinoda kuti uzvinzwisise because ndopane nyaya yedu. Hallelujah. Amen church. Hallelujah church. Akanga achibvisa. Hallelujah. Kasika kekushandisa matombo. Ah, come on. I am, you, know, you need to understand me. Hallelujah. Amen.
Chiri kuitwa naMwari ndechekuti ari kuti Nguva yekuramba tichibata matombo yadii? Yapfuura. Haleluya. Saka ngatibvisei dombo iri nekuti ari mukati uyu uyu anga afa uyu amuka uyu anonzi Jesu ndiye chief cornerstone. Saka hazvichagoni kuti vanhu varambe vachishandisa chii? Matombo. Saka anoti ngaripe. Because rinogona kuramba rakadi rakavhara arisi am probably hausi kundinzwisisa panotaurwa pamusoro pechidzitiro anzi Moses akwira mugomo ndokubva adzoka kubwinya kuri kwaari hanzi zvona adzika sezvizvo vana veizrael vanotoka kunetseka nokutya so vanoti Moses vhara chi chiso chako tsvagai vhero kurumisei tsvagai jira vhare kubva avhara kuti vati nokuti glori yange ichivatosora Saka zvino zina bhoo nekuda kweizvozvo nanhasi vhelo iriro richiripo. Right. Riripo. Ko munhu asina kutendeuka chii chakavharwa? Mm. But nevertheless when he turneth unto the Lord the veil shall be taken away. Oh yes.
Dombo iri raimirira izvozvo. Haleluya. Tsika yekushandisa matombo yabuda hande muBhaibheri nokuti ndo mune basa. Haleluya.
Ameni.
Unoziva kuna Leviticus tichitaura tsika dzakare dzemaJuda vaiti kana atadza mwari akati atadza anoitwa sei hanzi izvo safano te which to live Handiti?
Hanzi mukabata unoita sei? Anotiurawa. Kuuraya ava vaikubaya nepfumo. Vaitaka namabwe. Vaikutema kusvikira wadi wafa. Saka Jesu anoti ndauya ndamuka zvekutakwa nemabwe aa. Right. Beside. dombo kaibve amen haleluya saka kare vaitaka namabwe haleluya oh, uye ukatarisa mushoko ramwari haleluya deuteronomy chapter 27 pavhesi 5 amen anotaura pamusoro pekuvakwa kwaiita olta aritari yavakwa nechi nematombo vaitoti musaise kana chinhu chesimbi chinovezwa yaifanira kuvakwa nematombo haleluya kureva kuti shumiro nekunamata mwari kwaitwa kare kwaishandiswa matombo haleluya nanhasi vanhu vada kubatirira ipapo amene asi jesu unouya wati dombo ngaripi haleluya nekuti dombo chairo chairo radi ramuka haleluya saka there is no need yekurambira pamatombo amene saka anoti bvisai dombo ngarikunguruke carry them away hallelujah oh, amene church saka worship yazvino kunamata mwari kwazvino hakusi kutsvaga matombo amai mwana kunamata mwari kwazvino baba hakutsvage dombo kunoda jesu kristu anove iye the chief cornerstone ndiye dombo rakarambwa nevavaki rinove musoro wekona

Paanotanga kupinda munyika yechipikirwa pana Joshua chapter 8 verse 32. Hallelujah. Anotorazve matombo wonyora murayiro. Amen. Dombo rinoreva kuti zvinhu zvine mutemo wazvo zvakaoma. Hallelujah.
Amen.
Rinoreva kuremerwa. Amen.
Dombo rinoreva kuti hazvisi izi
nokuti ukariguma wanakirwa wamborovera padombo haleluya zvinhu zvakadi zvakaoma ndozvaireva mutemo ndosakarakaiswa padombo aigona kuvakarisa pamuti asi rakanzi ngarende pai padombo nekuti zvakaoma asi iko zvino jesu paakauya anoti torai joko rangu nekuti rakareruka kunamata mwari kunotsvagwa kuri kutsvagwa kunamata mwari kwakareruka asi nanhasi vanhu vanotsvaga kuzviomesera vanotsvaga kuti zvinhu zvivaomere muupenyu vanotsvaga zvinorwadza Vana vagara vakachengeta matombo. Kana ada kunamata ada kukwira gomo kumatombo. Akasaona dombo padhuze haanzwi kuti Mwari aripo. Asi Jesu unoti kumukadzi weSamaria Nguva inouya nazvino yatovepo yekuti vanonamata Mwari vanofanirwa kumunamata mweya ne, nemuzvokwadi. Hanzi hauzoti kugomo iro kana kugomo iro, nekuti iye ndiye the chief cornerstone. It means kuti kana ndiri pano ndisiri mugomo anondinzwa, kana ndakarara pamubhedha wangu ndikataura naye anondinzwa, kana ndiri mumuti ndikataura naye anondinzwa natsondinzwisa zvakanaka mhani iwewe kana ndakagara mumota mangu ndakanyatsorarisa siti remota comfortably ndichitaura naye anondinzwa oh, asi vanhu vanozvisunga mm. vachikuda zvematombo vamwe munawo izvozvi

Hallelujah. Amen. He has become the chief cornerstone. Hallelujah. Iye anokutaura ngozi nomwana waizwisisa sei rakakumburudzwa sei rakapiswa haleluya Nekuti Mwari wairatidza vanhu zvematongo hazvisisina basa. Hallelujah. Chave nebasa kumira neEvhangeri, kumira naJesu mwanakomana waMwari nekuti ndiye dombo. Hallelujah. Amen. Rega ndiende newe kuhondo. Chikomana chimwe chinonzi David chatumwa nababa zvikanzi enda unoona madzikoma kana wasvikako wonovapa chiza wovaigira izvi woigira unomukuru wehondo kuti vadye vagofara. David anosvika nekuti munhu waiziva Mwari anoona murume ainzi Goliati achiti hee kana pane anogona kundirwisa ngavauye pano Vakanga vaine maswords, vakanga vaine mashields, vakanga vakapfeka hondo, uniform yehondo, vakanga vaine zvombo zvehondo, vakanga vari well equipped. Asi kachikomana aka kakanga kasina chakainacho kunze kwaMwari yeJehovha wehondo. Ndowaakauya naye ndokupa atarisa Goriati, akati, Uyu anoda dombo uyu. Joy ndogona kumugadzirisa hanzi akanotora matombo ake mashoma akataura namambo Sola akati ndiri kuona mese muri kungoenda nekutya asi ndauya ini ndinoziva Mwari ndinogona kukugadzisirai nyaya yenyu iyi chairi kutsvaga harisi sword chairi kutsvaga hausi munondo ndiri kutsvaga dombo Saka anoenda onosangana naGoriyati. Goriyati anomutarisa otanga kumuzvidza nokuti kaive kano kamukomana kadiki, kaive kano kamukomana kapfupi asi kanomutarisa kokuti nhasi ndichaita kuti ugodyiwa nemakunguwo. Anotora dombo oisa pachikava chake otanga kuchivhiriridza. Anoregedzera dombo rinonopinda muhuma yaGoriyati. Goriyati anorwa anodonha pasi. Iye otora munono wake odebura musoro wodeika wino. Ameni.
Haleluya. Mm.
Vamwe vakazvinzwa vakati saka kana tichida kukunda ngatitorei matombo asi ndiri kuuya kwauri ndichikuudza kuti hondo haisi kurwirwa nedombo iri nekuti kune akakungurutswa zvikanzi dombo rachairo chairo razouya Ndinonzi Jesu Kristu Mwanakomana waMwari. Hausi kundidya matombo shamwari. Hazvinei kuti ndeyekuMoza matombo acho. Hazvinei kuti ndeyekuKwekwe. Hazvinei kuti vanoti akabva kuIsraeri. Hazvinei kuti vanoti akabva kupi. Haachashandi mazuva ano. Dombo rakakungurudzwa. Rakabviswa munzira. Jesu ndiye dombo. Amen.
Saka Goliath akadonedzwa nedombo. Mm. Dombo iroro raimirira Jesu.
Saka hondo akakwana mhani Jesu. Mm. Ndine hurombo nevamwe munosanganisa. Haunzwisise. Ndiri pano kubva ndiri grade four. Ndakarara munzvimbo dzine zvivanda. Ndakapinda kune varoyi. Handikanganwe ndiri kuChimhanda ndaparidzira vanhu pakati pousiku ndikaona munhu akareba kudarika door. apinda muroom mangu handinetseke naizvozvo ini ndinorara zvakanaka but aho okay gudu azvitivhundutse izvozvo kwete kuti pane chandakatsika pandakambira ndijesu ari mumwoyo mangu nekuti anoti ari mauri mukuru kudarika uyo ari munyika izvozvo zvakakwana shoko ramwari rakakwana mhani ukazvinzwisisa izvozvo haufoketa problem vazhinji venyu munotsvaga zvinobatika munoda kuwana zvinobatika ndozvamunotsvaga asi mozisi unoti pandakaenda paya mwari akadzika makaona here chinhu chaibatika chairatidza kuti uyu ndimwari aleluya zvikanzi hatina vainzwa inzwi nekuti mwari waizeza kuti ndikauya ndiri mufananidzo weshiri vachanamata shiri ndikauya ndiri sechimuti vachanamata chimuti ndikauya ndiri sedombo vanonamata kuti chi dombo kana ndikauya ndiri kibhodhi vachanamata kibhodhi kana ndikauya ndiri dhiramu vese vanopugamira dhiramu Right.
Toda mudziko remunhu. Amen.
Nyoka ya Moses. Ukaverenga mushe vakapedzisira vakuinamata. Mm. Yapedza basa haisina haisisina basa nekuti basa raraiita raimirira Jesu kuti kana ukatarisa warumwa nenyoka wapora. Zvapfuura izvozvo havana kuirasa kumberi uko vanhu vese vanga vakuenda kunyoka ah, nyoka vanyoka sebasika vanyoka shosho vanyoka vanyoka aiwaiwai kusvikira mwari achipwanyai chinhu ichi ndo zviri vanhu havazivi kuti kuna mwari asingaonekwi oh, ndiye watinofamba naye kuna mwari usingabatike Asi tinomuziva nezvaanoita, anodzinga madhimoni, anoporesa vanorwara, anondipa chikafu everyday, akandipa mota dzakawanda, ariko asingaonekwe, kwekuti kana ukavimba naye heye zvinhu zvako zvinoringana, unogona kuporeswa pasina akubata nekuti unokutenda. Handikanganwe n'anga. yakataura neni kumakonde on a Sunday vachipa chapupu. Handaiziva kuti vaiva pakurusedi pangu vakatakurwa vakanga vapora nekuti vakanga vasingagone kufamba mai ava. Yakanga iri n'anga yechikadzi asi yaitaura ichiti chizvarirwo changu handina kumbobvira ndazviziva kuti munhu anongoiswa maoko chete. wopora nokuti vaiziva kuti kwavo unochekerera ari kuda ropa andocheka rimwe achikubvisa kana vachibva ronzi ropa rapera ume wandotobvisa rasara racho haleluya amene rekerai ndipedze nyaya iyi amene solomoni Kuna First Kings chapter 6 paanovaka church ukaverenga mushe unonzwa kuti akatora matombo akanyatsorongeka maprecious stones maive negoridhe maive nesilver maive nechii nechii zvakangonaka matombo zvekuti building yakanga yakanakisa haleluya amen haleluya tinotenda mwari namatombo Asi iye Mwari akati handigare muimba yekuti inovakwa namaoko nekuti iye haatokwanimo. Haleluya. Ndosaka muNew Testament vakati kereke yanhasi iri kuvakwa nemalively stones anove iwe neni tisu matombo acho. Haleluya. Tisu. tiri kuivaka amen haleluya church jesu anotaura achiti inini ndichavaka kereke yangu mazuva egena akadii haakaikunde ndauya kunokuudza kuti nguva yekurarama nematombo yakapfuura chechi yazvino muridzi wayo anove kristu anove the chief cornerstone ndiye ari kuivaka nenzira yake ari kushandisa zvidhinha zvinonzi iwewe neni ndozvaari kushandisa kuvaka saka mumwe nemumwe wedu anofanirwa kufita pane chimwe chikona mumwe nemumwe wedu anofanirwa kufita pane imwe nzvimbo nekuti ari kuvaka ndijesu ari kutsvaga matombo ake aanogona kupfekedzera vamwe anovaita vafundisi vamwe anovaita madhikoni vamwe anovaita madhikonesi vamwe achavaita maereda vamwe anovaitawo vafundisi zvichienda zvakadaro ndozvaari kutsvaga Ameni.
Hallelujah church. Ameni.
Ameni.
Ameni.
Jesus is the chief cornerstone.
Hallelujah.
Saka anoti dombo ngarikunguruke aigona kuva akangobuda nepamadziro zvikasara zvakavharana zvaigoneka haleluya asi anozviita
achitaura chitaurwa chekuti ira yematombo ngaidii ngaiende haleluya amen amen amen amen saka kana une matombo siyana nematombo

rino asosietwa nevakafa amen matombo ndikandidaro anoasosietwa nevakafa ndosakaiti mazimambo akafanoigwa kuninga tikana anoviga munhu tisina matombo tozomasiya matombo kemakaisi masiya matombo kema matombo ari kupi

amen Amen.
jesu anosvika oti ndakuunza upenyu kana ndakuunza upenyu chinofanira kutanga kuitika kubvisa dombo unoda upenyu here haikona kunyengerwa nemapostori kana uchida upenyu tanga kubvisa matombo saka anoti bvisai dombo
Hallelujah.
Amen.
Nekuti akati buda umu dombo riripo hazvibudi. Amen. Nekuti as long as dombo riripo rakabloka nzira, rakabloka zvinhu. Matombo akachengeta mubhega aya akabloka zvinhu. Matombo akaisa mukakachira keredi kawakaisa akabloka zvinhu. Enda unorasa pisa. Amen. Saka anoti pisai. Dombo. Hallelujah church. Amen. Amen church.
Amen.
Hanzi vakaripisa. Vamwe ndivo vavaya vakati ashe hamusi kuziva here kuti munhu ari mukati makutodi akutonhuhwa tinozviziva kuti uri kunhuhwa chiri kunhuisa matombo aya
tinozviziva
matombo ako ndari kukonzeresa zvikanzi bisai no vari kungurutsa ndomba anodaidzira oti lazarosa comfort razaro muka ari kudero nokuti dombo radi rabviswa vamwe venyu mune nharo too much Mwaramba wakabatira tudomo. Haunyari. Jesu auya ndiye dombo redu uyu. Amen. Ndiye chief cornerstone. Hallelujah. Kana tiri paari tiri okay. Amen. Hatisi kutsvaga mamwe matombo nokuti anobloka. makomborero akablokwa amen
haleluya amen
haleluya church simuka netsoka dzako dati tigonamata mari manji haleluya